Arali ndi nga maanḓa vhathu vha zwifhaṱo zwo no nga ṅwenda hanea mabako one to zwi vhona zwo riea ah, some of the supermans ndi musi ndo vha ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa ndi mugimela nzanzana vho zwi pfa na vhone vhane zwo ri ro mboḓi vha ri tshi khou mama rwedza ri khou thoma ra vhona zwo ri vha vangela ri tsha gai ahuna na mini vha vha vhona vho ramangilasi vhana vhane vha dia nga mangilasi o to zwi vhona zwo ri o muthu o bebiwa muḓini wawe u tshi toka motsharani u zwi vhona nga mini lekhetedzi la hao hanefho ne vha hone to zwiwa zwo ri ya mudzimu a tshi itaho muḓi wa vho to sumbedza uri ḓo vha motsharani

yo tshifhaṱo tshawe tshi tshinga thidelo vhanefho makhuwani muḓi wavho vha na khethedzo ḽo no nga ḽa mamotsharani kha vha soko rest in peace myself a nga dovha wa ri mini vhala vha miyanga a si mugivhelana vhei

zwo zwo to imisa zwo to ralo a u tsha na upfi ndi khou thoma na vhupeta nda vhuaina ara vhu oh. ri tungu mapfura one ni radio mama ro tshini suba the suba mate ndzanzi na vha vhona muthu a tshi khou vhetela video khoḽo a sa kwe matsini a tshi tsofu kha vha ḓe zwo ri ho muthu a se muthu wo funesa

ndi amba uri havhala havhala vha no khou ri mtungu wei riṋe ri vhaimbi vhavenḓa wei ha tshililo tshavho tsho pfala he tshililo tshavho tsho pfala ndi a tuku vha fura online radio mama rwe tshingene mitsula atakadza vha tari mini alivho nga maanḓa vhathu vha no khou ri a tukuwe ri khou mama rweja ri khou suva dzantsuna hu na vhathu vhane vha tou vha na zwifhaṱo zwo no tou pfhi boholu muṅwe na muṅwe a sa ḓivhi gwetsho kha soko ri boholu I mean, everybody that you see in your particular physical appearance the bold na tshikofi ndi vho gwejo hayi ri tea mamarweja vone ri ko mamarweja na vhona ko mama ri vhambe ri namusi vhana vha miyanga hu na mashango ane vho tshidzini vho tshiyeni vho muhuyu Eh? A- a- a- a huna maḓi vha khou ṱangana na muthu ane o vhifha kana tshifhaṱo tshawe tshi tou vhonala sa boholu kha vha ri ndi khou muloka maḓi musadi wa musamaria u dimiletshe tsometsing shumo ḽo fhedza ri tshi khuwani ri vhomba vha tshi khou tshi vhona tshifhaṱuwo uri lu yuwi ah, but why god create this such a thing like this mana it's a human being mara vha tshi dzula tshiheni vha tshi dzula tshiheni vho muhuyu nga ngevho gokolwe vho alambani hu si na maḓi kha vha soko ri ndi khou ambulo ka maḓi nzanzu na a si uri vho khakhea vho muthu zwi tovhori mudzimu vha khou sika ndi tumbu mapfura online radio vha soko zwo bika vha zwo ri kha ḓivhona mini na mutevhe tsindoyo wa mumowi vhaimbi vhoṱhe vha fenda ri no vhona vhona nga tovha zwo ḓinga maanḓa vha ri ntumbu we ri khou nyago a vhone ri khou nyago fha tshiphuga vhaimbi vha yani nzanzu na kha u ṱalapfa everything us

feswani feswani kho ri muimbi muṅwe na muṅwe wa venḓa johana 14 le vhana vha miyanga ri khou mama rwaija na musi u ḓo amba vhona vha tou fona vha ri ntumbu hoyu ndi ri o winaho ṋamusi nzanzi na ya hu na vhathu vha no pfi vho ramadebvu ei vhana vhashu munna muṅwe na muṅwe vha na madebvu u tou kona ndi uri ambara a na madebvu u khou tou amba uri mini a i fia saluni kana u khou tou amba zwa uri am grown up hei yane kana ku ṱuwisa zwa uri mukegulu vha tshi ri yuwi amdulu wanga u khou hula vha khou fara madebvu mdzanzi na

wa wa nga sedza muthu hu na vhathu vhane u tshi tou mu sedza u nga sokou mangala wo lila a vha khou liliswa nga zwiṅwe zwithu ndi zwine vhona vha vha tshi khou sedza muthu wavho kana vha ri vha tshi mu sedza vha vha khou sokou ri ei mbulungo i gai vha ri mbulungo i gai a a re liboli a re liboli avha ṱoḓa ndi tombo malaika tu bobo arali vha sina muthu kha vha fare tshi u khuvha vha sina muthu kha vha fare khethensi ḽo no nga ḽa motsharana vha mone nalo vha ri mara lavu ya ngisa Ḽafu ya nyisa hareḓi vhoṱhe vho no khou lala vha tshi nga dzi okapi vho ḓigana ndi khou ri thank you very much mama roji msuba the superman mama nene mama ndi vho funa zwone tshubobo malaika ndzanze na hu na nga zwibaṱo zwine vhana vha tshi khou zwi sedza vhana vha miyanga vha senge ni funa vha vhona vha khou sokou lidza mufhululo ngori u vha o vhifha kana o naka mara kha vha sokou

ri ḓo vha ri khou dzhia ṱhingo dza vhone vhone vha tshi khou lumelisa vha khou ri mthumbu wei na mbrite khou livha nga maanḓa zwo ri yana vho akele vha hone ṋamusi vha ri mthumbu wei ri khou nyanga tou ni vhona life ri khou mama rweja vha hone vha vhathu vhashu ishi ya vho mushakanyise nzanzi na na vho mushakanyise vha hone ndi vho mushakanyise ndi vhathu vhane zwifhaṱo zwavho zwi tonga betsho ndi khou ri betsho ya kereke ndi khou vha betsho ya mini ndi khou vha betsho ya masole a tshikale vho oh. mama rwejeni zuwa

Ee, ndo rara vhathu vhashu tshifhaṱo tshavho tshi tshi tou nga tshipfunda muya kha vha soko ro ro luga covid-19 nza ngori u tou vha vhodzi ri a vha ḓo ri ndo amba tshiṅwe tshifhinga zwi a thusa u ambara mask vhana vha nyaga vha si khou shavha corona ngori hu na zwifhaṱo zwine ṅwana a tshi khou mu sedza muthu ano uri hopfi tshifunda muya vha no ri a hopfi tshifunda muya vha songo mangala phosho ndi tshimange tsha mbo ḓi ḽaṅu mulenzhe wa ngwa vha pako hu na zwine dziṅwe dzine dzi tou huvhasa vhathu

Ah, kha vha ri thome nda luimboni ndi tshi vhuya vhathetshelesi vhashu kha vha ḓo tou ri foinelapo 072 90 19831 vha ri vhudza vha ri ntukuwe khomuno lumelisa vhathu vhashu there are people who miss their people

9019831 just give a greetings vha ri a tovhoyi khombo ro lumelisa afho nḓaha luimbo kho lu tshi vhuya ṱhingoni dza vhona vha ri foinela vha ri ntuvhuwe mama rotini i miss the one a funa muthu wa mina ke a mu rata ke mu rata kudu vhathu vhashu vha mu tongise vha mu vhilele enda vha to vha to vha to mu vhilela a ntuvhuna hei vha mu ṱongise radioni kha thungo mapfura online radio vha thetshelesa zwi ndi khou vha kona vhaṅwe vha khou rumela milaedza vha khou amba zwo ri mtsukumamrage uye suvanye suvamente vha tshi ri vha so fani fendawe fele mutumbani uy man ndumburietsani endao

vha mupfa ndi si tshafa before vhana vha miyanga zwi tshi khou konḓa zwi tshi khou lemela home ndi mu funa nga maanḓa ndi vhongo vha vhathu vhane vha ri vha tshi khou imba vhana vha miyanga vha bvisa zwa mbiluni yavho zwoṱhe vhona vha ḓo funa vha lumelise vhambe vha ri ntobuwe before ke qala kuthi ngi mu dumelise ngi mangi wena wena ke ke kufoinela ndza we mthethelesi mzanzi na

Ndi dzhena fhaḽa mara ri paradise iyi, ndi fare dinga ḽa mbilu yanga vhanna wee, Yo ni a vha wee, nanga. nḓadzi naa. Ni a vha nanga Victoria, Vhunari, Makgopa ndi khou mu fara ri fhaḽa mara ri paradise. Ndzaa. Ndi pfuke ndi ya fhaḽa Tshikhuwi kha Mufolozi street ndi fare Taki ṅwana Mudzena vhanna wee, ndi mungani wanga. Nḓadzi naa. Ndi fhire ndi dzhene Bilaba ndi fare Emmanuel Nyamakhavhani hafhaḽa tsini na Dubo tsini. Ndi khou vhona.

vha ri mini nza nza hayi zwi itea tshikhukhulisi tsha ḓivha hone zwi kone bva kori thabelo yavho i vha kori rembelisa hani ri ḓo vhafha dzi details dza lwamusi vha ḓo vha wana vha mamarweja na nṋe ndi tshendo lindela thi vho vhori vha ḓo isa 12 koma 5 ya mugayo

Nda fara i omela u fhulusa. Nda. Nda fara mianga. Ndi vho Tshinyeke avha ndi makhulu wanga. Ndi Tshinyeke mme a vhatukana. Ndzanzu na. Ndzanzu na. Mama lwe Jing. Livha nga maanḓa ndi thulisea vha takadza vha kona u vha tshirendo tshavhuḓi nga maanḓa tou zwi vhona zwa uri muthu o bebiwa o aluswa nga mukegulu vha tshi beba magege

Vha ḓivha zwo no takadza nga maanḓa ndi zwa uri vhavenḓa vhashu you are so positive a thi khou ri vha positive nga corona ndi khou ri you are positive in this radio a ri ḓo mu thetsha ri si khou ndzanzu na ndzanzu na hu ri ni we ni re ka nge yo mama ri khou mama roja ri ga yapo ndi centurion mwana mukala centurion ri ḓivha sa sa field ya ndi khou takala nga maanḓa mungana wanga u ḓi tea u kusiliani zwino u ri kho to vhonala ri khou penya mungana ndi zwa ndi tsiko ya mudzimu ya ri khou kuba mwana mukala ha ri vha fara kha vha ṱoḓe kuba vhavhili na vhararu ha ri khou fara vhasidzana vhanga ku tshibupfe ndza tshibupfe ya ndi kha ri ndo makolela nemo ndindela

o livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa kho livhuwesa nga maanḓa vha thetshelesi vhathu vhe vha dzhena vha amba uri a thoma uri kho lumelisa ri khou ita mini fhedzi ndi a zwi ḓivha muṅwe na muṅwe o ingamela a ḓi vhusa ri mitumbu i dzi kona ri kuli happen zizwa enzekea naa uri wena u dlale izingoma za lefe venḓa u dlale izingoma za vhathu vha esekhaya nzanzu na mama rojininza

a vha ndi livho ni ri tshi vhuya ndi ḽefho ḽone ḓo vha ri khou vha dzhiela mueni wa ḓuvha ḽa ṋamusi kana ri khou amba uri ndi nnyi kana ri khou vha sumbedza muthu ane a ḓo vha khou vha farela khasho ine ya vha ya sports vhana vha miyanga zwine u ḓo vha ṱuta vhona vhone maipfi mavhili na mararu ngena vha songo mangala uri ei ntubu ku itea mini ngori hu na vhathu vhanyana kusa uri ha ntubu eaima nṋe ndi khou ṱoḓa zwa mitambo ri khou mamarwa just super the super man thethri nṋe ndi khou vha funa zwone ndi vha funa zwone ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa thri ndi khou ri kha vha ḓipenyange khasho luimbo kholu ya honoyo mbo ndi a mu funa a si tori ndi mini king munada na ndi pfi king ntumbu masubi na queen of the station valley ndi khou pfi upfi o tamba o friza valley vhana vha miyanga hoyu pfi king munada na ndi pfi king musubi ntumbu mapfura si vhana vhone thiri mama rwetshini hanefho nga maanḓa queen of the station hei kani o dzhia founu evali nzanzi na sangwangwa zwikatibaga hafha kha luamse africa group centurion thatchfield zwingi na zwingi ri dovha ri navho thiroko vha funa nga maanḓa vha sangwangwa zwo ri kha ḓivha na top six kaoda top six venda artist nzanzi na ndi nnyi are you ready kha vha ḓo shera vashanda ka dzigurupu vha ri mthungu he made it a ri ri top venḓa artist top 6 ndo ni vhudza vhaimbi vhashu nda ri a will made it ndi ḓo olwa nga magona ndi khou ṱoḓa uri venḓa ḽi aluwe ḽi araise ḽi vhe ḽa khwinesa thi ri khezwo tshi vhuya khodzha muyi u bva khodzhena kha top Vemba music a no ḓo wina hu ḓo funa bola be ready chorus ndi a zwi ḓivha zwa uri vhashu vhakho nyi no lindela u pfa zwa uri ndi vhonyi vhane vha nga wina kana ndi nyi a no ḓovha muwini zwi bva kha vhone just call us vha ri ntum muwini khoyu nzanzi na

o sika muthu a tshi ḓifanyisa mara muthu a tshi nga vumba ḽa u ita goloi vha nga ri mini vhona vhathu vhanzhi vha khou zwi amba vha ri ntuku wena radio ka zwi sa huli kha zwi sa huli fhedzi mara zwi khezwi venḓa ḽashu ḽa u ḓi nga maanḓa ṋamusi U ḓo tou ḓi amba nga dzina afho uri ene ndi ene nnyi, u bva gani nga u tou ralo. A zwi a ḓi amba uri kha hezwi zwa zwa mitambo nṋe thi nga ḓo mu isa mbudziso nnzhi nnzhi ndi mbili. U ḓo vha a tshi khou amba na vhone, vhone vha khou thetshelesa. Ndi ene muhashi muswa kha Mapfura Online Radio kha Sports Update. Ndi uri arali Mutumbu a tshi khou hasha kha heyo mbekanyamushumo iṅwe na iṅwe ya nga Mugivhela ene u ḓo vha ḓela na maswa maswa ane a vha zwa mitambo fhedzi. u sumbedza uri ndi muthu ane a vha zwiḽa zwo pfhi pfhi ndi gender mini mini gender gender equality ya gender equality zwavhuḓi nga maanḓa so ḓo vha khou ḓi ambela uri ndi ene nnyi nga zwa mitambo o ḓivha mini nga ralo thi ngori ndi tumbu mapfura online radio ine ya vha kha ya vhathu vhathu nda sesi kha ḓi ambela Ah, ndi nṋe nyavhadzeni munyavhela the great minya vhunzhi ha vhathu vha- vha- vha vha mbidza nga nga dzina ḽa minya so na vhone vha nga ḓovha vho mbidza nga ḽeḽo ḓovha ḓovha- ḓovha ri roṱhe kha ena kha mbekanyamushumo ya ya ya zwi sports ḓa ndi khou vha update uri hu khou ṱangana mini kha kha mitambo yo yaho nga u fhambanana ngo kha kha shango ḽoṱhe so zwo no takadza nga maanḓa vha zwi pfa nene muṋe uri ro tshuwa ndi tshuwa u khou sedza mabaṱu no nga vhone enea no nga ndele kana no nga ela zwo pfhi ndondro kereke ya tshigugu hune ela zwo pfhi ndondro mara idzo ndi idzo um nyawe um vhathu vha nga vha khou ḓi vhudzisa zwa uri nyawe zwa mitambo u zwi ḓivhela gai kha ḓi tou vha bvisela khagala ene muṋe before a sathu ṱuwa

Eh, ni nga ri mini nyawe Ah, vhana vha hashu bola si ya vhatukana fhedzi bola ndi ya muthu muṅwe na muṅwe ano- ano pfesesa uri ene u khou ṱoḓa u tamba bola Mhm. Eh, vhathu vha- vha vhavenḓa ri na- ri na- nga maanḓesa vhathu vha vharema Mm. Ah, ri na muya wa uri bola ndi ya vhatukana bola si ya vhatukana bola ndi ya muthu muṅwe na muṅwe so arali arali ni khou bva uri mbuli yani i khou ṱoḓa u tamba bola tambani bola iyani hoṱhe hune ha vha uri hu khou itiwa zwa mitambo a ri i bola yo ralo like ni ḓi dzhenisese ngomu ngomu ni ite zwine mbilu yane ya vha i khou funa zwone ya ndi musi yo fhedza afho ndi u nyanga u vhudzisa nyawe zwiḽa zwine zwa ambariwa nga vhathu vhatambi vha bola ndi ḓo vhudzisa ho pfhi vhaṅwe vha ri ndi bra vhaṅwe vha ri ndi body suthu um zwithu zwi fune na vha khou dzhoga hu na zwino ambariwa luri zwi mbo ḓa zwa guma hafha nyawe kani kani

Um, kha- kha vha lavhelele kha vha- kha vha lavhelele uri ri ḓo shumisana zwavhuḓi a huna na ḓo dzhia- a ri ri songo dzhielana fhasi vha mpfare zwavhuḓi na nṋe ndi ḓo vha fara- ndi ḓo vha fara zwavhuḓi Eh, arali zwa mitambo arali hu na zwine vha khou ḓivhavho vha ḓi mbudzavho vha ḓi vha ḓi ṅwalela uri hei naho ni- ni ni update na hetshinoni

zwithu zwi khou ḓiya zwi tshiya vhathu vhashu vhana vha no khou ri ntubuwe ri khou ṱoḓa u ḓiwana ro takala ri tshi pembela kha khasho ya vhathu vhathuni zwithu zwi khou ḓa nga zwiṱuku nga zwiṱuku yene vhone ri ḓo vha ri tshi khou vha vhudza zwo ri zwavhuḓi nga maanḓa vhala vhathu vha no khou ri ntubuwe hai na ri thoma lindela zwiṅwe ri khou ambela uri ni ri tambele eh, vhathu vhana vha hayani eh, eh, ni ni tou ri mamarwedza vhana vha miyanga ri tshi khou ri khedzi na dzila dzi top mini vhone vha ḓo funa vha futa vha ri tumbu hoyu ndi ene a no khou ṱuwa na tshiphuga ḓuvha ḽa ṋamusi uri ndi ene muimbi wa ḓuvha eh, kana o zwi konesa hune ri ḓo dovha ra mu ri ḓo dovha ra mufha tshiphuga tsha dzi data nga u tou ralo tsiri ri khou ri vhathetshelesi vhashu a vha foune 072 9019831 venḓa you are beautiful all singers all artists grupu iṅwe na iṅwe you are beautiful you are awesome ko vha vhudza ngoho hei ndi tumbu mapfura online radio eh, mafhungo mano ndi uri ndi khasho ya vhathu vhathuni zwino nṋe ndi tamba tshithu Nṋe ndo vha ndi khou tou laṱela fhedzi vhone vha khou tou amba vha ri thumbu lwa u thoma vha tou vutha vha ri one a ri vhonoyo vha ri two ndi onoyo three khasho ya vhathu vhathuni dzila nyimbo dza venḓa na vhewe vhafhimi vhane a ni thi thoma u ita u rilisa ndi tshifhinga tsha vhewe tsho ri ni thoma u pfalaha khendum mapfura zwanḓa zwa jona 14 vulani nḓila Ni lindele muhwe a tshi ḓisa dzinyimbo dza vheiwe. Ndi tshifhinga tsha vhewe tsho ri ni vhaimbi ni thome u mu vulela nḓila, nḓila dza vhewe dzi tswene, dzi thetshelesiwe shango ḽoṱhe nga vhuphara. Zwino-ha, key ya thoma. Ṱalutshedza vhaloi vhoṱhe dzina ḽa dzitshena na dziḽofo na dzipfele na dzitokoloshi. Fire them!

eh a tshi pfuka nga u to ralo ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa na mugivhela vha songo vhilela mbilu uri o ah, mara muthu muvhili fhedzi ndi nga nḓila ine ri khou alusa vhavenḓa vhashu vhathu lushaka lwashu ndi lwashu ri songo vhuya ra zwi nyama songo vhuya ra zwi nyadza fhedzi ra ḓo zwori we cannot please everyone but we can try to do the best ha na vhathu vha ndi venga fhala nga mugivhela heyi

ri khou ṱhowa mawana wadzo vha khou nyanga u dudela nṱha lwa ita mini hayi mara wa ḓo ri thome ni vhuye nga hafha ndi tshi vhuya suba na vhone mapfura mama ro dzhiwa songo zwo kha kha lwamsi africa group na ifho na vhona mwana ku tamba sobi ka vha gara nthu boy vhuya mama ro dzhiwa fhedzi mwana hayi ya zwi foriye na ndo tshi kho pfina musi ndi mbifho ya muthu ro ralo tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi nga guvha vha soko ḓo dzula zwi a tendisea mara kha lu luimbo mani ela vha gaibana etuku mafura online radio youtube yo sikala na vha ri khou onesana na vhone mara khezwi ma ndi tshi vha dudedza ntsantsu na

Vho livhuwa nga maanḓa vhathetshelesi vhashu zwo ri khou zwi vhona vhathu vhashu zwo ri ri kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa hei maḓuvha a fani vhathu vhashu hei a thi ḓi zwo ri na musi tou vha na tshinyama kana ndo ḽa mini gogo ḽa mini ḽa atsha fhedzi vha ri ḓo vha funa nga maanḓa thi hei a ri tende vhaiti vhashu vha hayani thi ri kho ri vho livhuwa nga maanḓa kha vha ri ṋambe ndi ri kha vhone masha thi ri ya

ri kha ḓi vha hanefha ra ra ro ḓigeḓa nga u tou ralo khori ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa kha vha tsho vhuli vha singo luimbo khori